a man thu hla chuan hei hi a tlangpui thuin a dawr a zir te pawhin a inang lo thin a, a thenah chuanin a scope hi chhum loa chuan a caliber te pawh a inang lo va, hemi bikah hi hetia a scope te chhunga combo hianin zathum bawr vel a ni. Text te nen chuanin zathum sam hneh bawr chho vel ni tain ka hria, point fifty caliber hmang a ni a, a box in hmuh duh tak in box chu hei hi nia camera hi front camera ka hmanga a thu in ziak vel hi a ret ling mai thei An siam thém. Hei chu tangkai chhung lo. Hmanlai kan pi leh pute nasa la in hman thin a nena a in an lohna a danglam na chu hmanlai kan pi leh pute nasa la in hman kan hriat lar a hming kan hriat ve thin Poland Holland tih leh Tukuli Trukuli Tih atanga rawn chhuak em ni ni ta kha an sawi danah chuanin ka hriat dan inhe thu hi ka lo hre ngai lo a helai US kan thlen hnu a ka hriat chauh chauh a ni a ka hriat tan dan pawh heta awm ve pa pakhat pa mama amah chu champha atang a lo kal a ni a chumi na a sawi ka hriat atanga hre chauh ka nia chumi hnu ah ka rawn Google vel a misual dot com ah te khan nitain ka hriat chhiar tur a awm a Mizoram British awpna hnuaia an awm lai khan. Puak phurah khan an hmang nasa em em a, chuanin khatiang a an an puak phur an hman te kha kuli tiin an kawng mai ta a, chu chu khatia silai an han load tir vel an han phurh kual tir velah khan a rih tham deuh avang khanin chu kuli ti khanin a pu tur khanin kuli pahnih kha an ko a ni, chu chu an ni khatia a putu tur te khanin a hming ah ngaiin silai an hmuh khanin e hei chu chu kuli a ni maw tiin Tukulei tih kha a lo chhuak ta, niin an sawi a. A engah pawh chu ni se khang tih ang, Tukuli leh Hawlan kha chu a sirah, hei hetiang tuna an kasilai lem ang deuh hianin a sirah ih a trek thei tur a ṭhenah chuanin Lungchang te leh khati ang deuh kha an hmang ni tain ka hria. Ka kha. A sirah hian a awm a chuan a khami a kep kan ti dawn nge khami a sira in chhu ṭek khanin a zen a chhunga hetia hmawr aṭanga an hnawh luh a kha a zuk tih alh a chuan khatiang muk tak an hnawh nih vangah a puak a chu a puak chuanin a silai mu ball an thun a kha na takin a hnawlchhuak ta. Tihna ang a nia, he silai lem teh reuh hi hei a nalh mai meh reuh khawp mai a, engtin emaw thiam a thiam tan chuanin buak thei tura siam dan awm mai theih ni chuan chu barrel vel te hi a awng ve thlap a, a kaw rawng ve thlap a chuan helaiah hianin a silai mu hlawh theih na tur hei hei awm ve thlap bawk a ni. A zen hi hmanlaia hetiang hmawr atanga chhun a phut a zen phut powder. Chhun kha ngai tawh lovin i a mum te te hianin a mum ti mai nan a rawn siam sa ta a. A zen a kha nia. Pakhat atanga pathum inkar a hman thei tunah hianin pahnih ka hmang dawn a. Pathuma aia tam chu a safe vak tawh lo a risky deuh hlat tawh a. a puak khan a dawn lutuk a chuvang chuanin pahnih thun kha tawk viau a ni. Mahse black powder an tih ang hi a la ni tho a, chuvang chuanin a khu hi a nasaiin sila i ti bal duh em em a, chuvang chuanin duhthusama an recommend danah chuanin company siamtu lam in an recommend danah chuanin silaimu a vawi ni khat kan kah zawk piang hianin tih fai zel a ngai a, chuvang chuan a buaithlak em em a. Hei a mu hi chi hnih awm a, hei leh hei hi, hei hi tlem a. changkang deuh hlek leh tha deuh hlek zawk a ni hei a man pawh tlawm zawk bawk a chuan in khu a ni awm ang chi dang vak nge a mu leh a zen inkar ah khan daidantu awm a ngaih avangin. Hemi hi plastic ah hian a mu hi kan buang a chutiang hnawh duh tur nia a nia ve thung hi chuan khatia ti ngai lo khan amah ah hian ti hian in a rawn in vuah sa vek a a dai dan tu a rawn awm sa thlap a chu chu ka hmang zawk dawn a ni. Point fifty hi a len zawng kan hria thiam theih nan helaiah nine mm leh hian nine mm hi kan hria tlang lo niin ka hria kan khai khin leng a hei hi nine mm a ni a point fifty chu hei nine mm ai chuan a lian fe a ni chuan hei a hmawrah hian in hmuh angin a dum hi plastic a ni a hemi. hemi chhungah hian a kawrawng tihna a ni chu a hmawr a kawrawng hi a chhan chu hollow point te pawh ni se lang target a fuh a heti target a lut a a chhuah leh zawng khanin a hmuam hma a hnu hma hi a lian thin ta a chuvang chuanin sakah nan ah chuanin hollow point hi a tha em em a ni chutih ruanin a hmawr hi hei a kawrawng kan ti tak nan plastic a hetia a inhnawhpui chhan chu a beryl atanga a rawn chhuah zawng a hetia chamber atanga a rawn puah chhuah zawnga ih engtin nge niang a kal kawi loh nan ngil taka hetia a rawn thlawh chhuah theih nan a ni ber ang chu ih thil hmawr zum leh thil hmawr bil chu ah kal hmang kan hriang a ah a zum a nih chuan in dik tak in tih hian ngil takin a rawn thlawk chhuak thei ta a hei hi chutiang lo deuh chuan in ah lo bul. duh tut ta ang selang i a duhtu samin a rawn ving a dawn lo tihna ang a nih chu. Chuvanga hemi hi a hmawra awm a ni plastic hi. Hei hi hemi a hnawh luhna tawi zawk hian in tlak hmasak tur a nia. tight tha ang reng thei khawp mai a chuan a luh thlak tawh hnuah khan hemi sei zawk hianin khutah a zen awmna thleng kha zuk hnawh duh thlak tur a ni. ah amu mawra plastic awm teh ka helai hian a rawn tang chhuak daih a pawilo a pawina awm chuang lo ka chu a primer a cap a ni dawn a mi mizo tawng chuan Hei helai mi hi kut hun khawpuna ka la theng em aw. Ul bunang deuh hun ul bunga mahse ul bunangin heti a mu thun nghal vek kha ni lo a. A ke pakha tah teh hianin kan u suk vua a. Chuan tikhan kan kau anga a kah thei tawh dawn a ni.

target a target a chu ka fu a a lai takah a ni lo insir deuh hlek a mahse a khami target paper ah kha chu ka fu a ni e.

hei helai hi ni se taka kahna kha a scope kha uh, kan adjust si alo a adjust angai deuh hlek ani dawn ni baka ka hmang thiam tuk lo a so lai tang so ne ka rong ka kha A tangkaina pakhat chu helai USA-ah chuanin hunting season hi an nei hrang thlap a, chuan a hunting season-ah pawh hianin silai hman theih bik a inthiar hrang leh thlap a ni. Engtin rana November atanga January vel thleng emaw shotgun a hman theih ti tan a maw a, chumi atanga chumi inkarah chuanin a rifle chu mi muhmang chu hman theih tih ang chi kha an thliar nasa a, chutianga an thliarnaah chuanin he a silai Mazaloda-ra hi a season a hman theih hun chhung a rei ber a ni.